Галиәсгар Камалның беренче театры кабат сәхнәдә. Бу юлы әлеге әсәргә Тинчурин театры алынды. Яшь режиссер Илнур Гарифуллин өчен театр сәхнәсендә бу дебют. Ул классик әсәргә үзгәрешләр кертергә батырчылык иткән. Пьесадагы вакыйгаларны егерменче йөздән егерме беренче гасырга күчерә. Авангард татар театрының яшәргә хакы бармы? Режиссер шул сорауларга җавап эзли. Һәр татарга таныш спектакльга нинди үзгәрешләр керткәннәр? Ильвира Хөснетдинова белеште. Кара әле,
беренче театр дигән театр уйныйлар, тамаша кылалар. Беренче театр әсәрен Галиәскәр Камал 1908 елда яза. Сюжеты гади, Казанда тарихта беренче тапкыр татар телендә спектакль күрсәтәләр. Иске карашлы сәүдәгәр Хәмзә бай моңа теше-тырнагы белән каршы, булдырмас өчен көрәшеп йөри. Ә шул вакытта аның балалары бер-бер артлы театрга китә. Әсәрне автор Галиәскәр Камал үз тормышыннан алган, диләр. Ал җан, күлмәгең ничек булыр? Бик ал булыр. Кызылы? Бик кызыл булыр. Яшеле? Бик яшел булыр. Купкай тотар килеп. Спектакльдәге персонажларга костюмнарны дизайнер Наҗия Галимова теккән. Һәрберсен геройның холкына туры китерергә тырыша. Әйтик, эмоциональ, кызу канлы Вәлине күзгә ташлана торган ачык төсләргә киендерә. Хәбибрахманны гади итеп күргән ул, Гафифәгә затлылык өстәгән. Без ике гасырны бергә куштык. Менә и күбесе аның стилизация булды. Күлмәкләр иде костюмерда, әзер күлмәк бар иде менә, бу Гафифәнең име, Аның өстеннән жилет тектек, аны бергә җыйдык и аның өчен шундый украшение брошмы, алгалармы ясадык. Без җыйдык бергә төрле костюмнар, төрле күлмәкләр. Нинди костюмнар, костюмер генә булды и без тагын куштык яңа күлмәкләр. Рәвеш иттеләр, театрга килмәделәр, кыз балалары гашыйк кешеләр дигәнмен. Күпләр яттан белгән таныш сүзләр, кызыклы диалоглар, сценарий авторныкыннан әллә ни аерылмый да сыман. Сәхнә бизәлешендә ачылып-ябыла торган алты ишек кулланылган, аларга келәм эленгән. Искелекне тасвирлау өчен шулай эшлиләр. Элек диварларны келәмнәр бизи иде, бу татар йортларында байлык билгесе була. Анда бит такой некий вариант, что беренче театр, беренче мусульман театры ачыла. Теге вакытта. Хәзер ул не актуально. Но хәзер безнең бар бит авангардный театр, бар традиционный театр, бар академический театр. Шуңа күрә между ними тоже бар конфликт. И бу конфликт ул как бы не утихает. И хәзер как раз, на мой взгляд, такой как бы традиционный театр ул әйтә, авангард театр ул кирәк түгел. Шулай бит әйтәләр. Шуңа күрә бу бу тема сразу становится как бы актуальный. Спектакльнең режиссеры Илнур Гарифуллинга мәктәп балаларына яраклы пьеса сайларга дигән бурыч куела. Ул артык озын булмаска һәм мәктәп программасына кертелергә тиеш. Әлбәттә, бу очракта Галиәскар Камалның беренче театры, иң кулай әсәрләрнең берсе. Беренчедән, ул бер сәгатькә якын гына бара. Икенчедән, аны төрле театрлар, үзешчән коллективлар һәм хәтта мәктәп укучылары да сәхнәләштергәне бар. Э, спектакльне яңадан мин карап чыктым. Хәмзә байның э, ролен миңа биргәч тә мин карап чыктым. Э, бу социаль челтәрләрдә аларның бит инде беренче театрны куйган, ул турыда видеолар бик күп, мин бик күбесен карадым. Һәрберсе үзенчә электе, һәрберсе үзенчә кызык. Һәрбер режиссер, һәрбер актер үзенчә яңалык табарга тырышкан. Ничектер яңача күрсәтергә тырышкан инде бу образны. Шуңа күрә безгә соң бу әле соңгы куелыш булмас, әлбәттә. Бу беренче театрның. Шуңа күрә бу э, вариантта э, авыррак, дөрестән дә, э, шушы образны тудыру, образ өстендә эшләү. Бу да, ну, ничек дип әйтергә? Режиссер белән актер бердәм булып эшләгәндә генә образ килеп чыга. Шуңа күрә Алла бирсә, әйбәт булырга тиеш дип уйлыйм. Күп татарга таныш спектакльне куюның үз кыенлыклары бар. Образларны тудырганда артистлар персонажларны үзенчә күрә, үзенчә ача. Фатыйхны без э, үзебезчә еврей дип атадык бу персонажны. Э, Ә нигә еврей ул бик теге җиңелрәк күренсә дә, ул бик акыллы персонаж минемчә, ул бу байда яшәүче персонаж, ул аның да аның да театрга барасы килә, аның да үз мәнфәгатьләрен кайгырта ул, астан-пыстан гына йөреп, шулай үз эшләрен эшләп йөри. Хәм инде аны теге аңгыра иттереп күрсәтәсе килмәде, аны бик акыллы итеп күрсәтәсе килде минем бу спектакльдә. Ә инде Биби дигәч, безнең, дөрес әйтәс, иң беренче күз алдына Фирдәүс Әхтәмова килә. Әлбәттә, бик зур курку, җаваплылык белән алындым, чөнки әсәр дә бу бит инде безнең татар драматургиясенең йөзе каршы булган әсәрләрнең берсе. Бик зур җаваплылык, бик зур шундый дулкынлану, курку белән кабул иттем. Ә инде ничек әзерләнергә килгәндә, мин ул беренче театрны, ул куелышны карамадым, кабатланмас өчен, мәйтәм, ниндидер теге, ниндидер гадәтләр, ниндидер алымнар иярер дип, мин бөтенләй аны читкә куеп, теге истә калганнарын да онытып, инде юк, карамыйм дип, шулай теге үзебезчә, яңача булсын дип, Шулайрак эшләдек. Финалда исә көтелмәгән борылыш, режиссерның тамашачы белән уйнавы ачыклана. Спектакль геройлары киемнәрен заманчага алыштыра, ә Хәмзә бай һәйкәлгә әверелә. Монда ачы көлү дә бар. Татар театры булмасын өчен бөтен көчен куйган кешегә шулай дан җырлаулары кызык та, кызганыч та. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.